Bock mat Dir ze ginn. Ech begéissen Iech zeréck hei op Team Lëtzebuerg YouTube Channel. Ja mir sinn de 15. August. Am Fong e Feierdag an ech hun haut geduecht mir sinn ja mir hat läscht gëtt Neo Generatioun duerch an haut haut gëtt wierklech scho ähm, mir eng Legendary Collection hei ass wierklech scho well mir kënne so Kaarte wie déi hei zéien. Dat ass normalerweis bis eng Dra garantéiert sinn. Mir gesinn emol ob mir do verarscht goufen oder net. Dat ass awer e bësse bei sou

Sou e Pak, mir hunn en fir ronn engem Joer fir ronn 1.000 Euro kaf. Aktuell geet de Pak ëm 3.100 Euro bis 4.000 Euro an dir hutt esou en Display deen jo e bësse TLNL gëtt. D'Artworks vun de Kaarten kritt der lo hei riets an eng Kéier och ëmmer gewisen. Där Zäit liest ech a kee bësse vir. Pokémon Blue and Red und alles bëssen erzielt. Also das wirklich so eng Hommage. Wir sinn hei den ähm, 24.05.2002, wo dat äh, Set rauskomm ass. They are big, they are bad, they are all-time favorite Pokémon. Pokémon Blue und Pokémon Red, Game Boy

Ja, Expansions, voilà, dat heescht och all Erweiterung. Mir sinn och Generation 2, 3 och schon ukomm, 100 Karten. An dann kann der em ähm, 10 ab. Voilà. Ich gi so, mir machen dann wirklich e ganz wichtigen Opening hei. Ich gucke noch wirklich, ob d'Opnahme wirklich schläft. Dat do muss net zehnmal an engem liewen. Legendary Collection Booster. Also ech sinn wierklech frou, well déi si sou sou seele mëttlerweil. Ähm, déi iwwerhaupt op Maats kënne mat Iech hei im YouTube-Channel. Mee mir maache jo, mir probéieren e mal opzeman. Dat hei wierklech een grouse Risiko an da kucke mer, wat mer hei zesummen zéien. Dat sehe ech emol, e schéine Grimer mam Moonlight géif ech et emol nennen. Dann, ha Luc, deng Executes, deng Balls, déi sinn einfach, déi verfollege mech. Wat wëll Pokémon mer dozou soen? Ech weess net. Hei mar dann. Eng Energy Kaart, Full Heal Energy, dat heescht d'Kaarte si bësse méi nei. If you play this card from your hand, the Pokémon you attach it to no longer affect special condition. Uh, full Hell Energy provides so viel Energy an och uh, doesn't count net big. Dann als nächst na enke de Guaymer. Da schon e bëssen unlucky, dat man den eng zweet Käer zéien. Dann en Nidoran. Ich gucken eng Käer, das awer alles 110, das alles gut. Dann Nidorino. Hëll mer mat, do hu mer schon eng Evolutioun mat dran, dann en Nidoran och erëm. Also mir ginn wierklech, dat ass wierklech unlucky, dat do kéint een schon bal mengen mir wären hei verarscht ginn. E Weedle, dat ass mengs déi éischt Kéier wou mer esou eppes kënnen hei zéien wéi dat doten. Dann e Kokona, dann hu mer nach en Nidoking an de Reverse an elo sidd der prett, wat ass d'Chase-Kaart? Uiuiui, déi ass ganz schéin, den Omastar. Also do mierkt een och den Artwork. Ganz schei, äh, ganz schéi Kaart. Natierlech ass se kee vun Iech, déi déi onbedéngt sammelt, mee mir huelen se mat. Ähm, dat sinn ëmmer 200, 300 Euro Kaart, déi mer hei kréien. An och mat de Swirls, ganz, ganz schéin. An äh, dat ass wierklech en e komesche Pak gewiescht, mee mir huelen dat mat. Äh, dat ass eben, war e bëssen Hate Speech och an der Community. Mee e bëssen unlucky dat Ganzt. Natierlech vill vill Duebler gezoen, et gi méi wéi 110 Kaarten, mee déi hei Kaart, en Hit ass en Hit. Ech hat scho bal op d'Last gepackt, mee wann der einfach kuckt, wann der och de Verglach maacht, déi ass, et ass e Freedefeier-Modus, gell, dir mierkt dat do einfach. An voilà, mir hunn dann ee vun den deierste Päck opgemaach, déi et am History ginn. Net schlëmms ass et geet mer mam Schirm. Also ech hunn fir d'Collection gären. Ähm, natierlech hätt noch besonnesch ass wat mir si wierklech baff mir hunn hei se wierklech komesch minn eier ganz Evolution einfach dra gehat wann dat bedenkt. Hëll mer mat ähm, kann natierlech d'Fro stelle war dat vläit schonns Zil dran net. Et weesen et net mee et ass awer garantiert Hit dra gewiescht. Dofir mësst déi Pack op an déi kënnt op Amazon an Op Ebay an Cardmarket bëssen ze kucken mat den Reversen, dat ass ganz ganz schro wat der do zitt. Dat wär dann och schonn déi eenzeg Rei vu Legendary Collect. Wéi gesot maacht dat do net no. Op kee Fall wann ee wierklech do kuckt, men 1000 Euro fir Booster ausginn an ech mengen mir sinn eis eens dat do si keng 1000 Euro méi fir eleng den Erfolgserliefnis. Fir de Kick, fir d'Hänn, soen ech mol. Ja, ja, also ziddere bessel, dat do ass, äh, ja, gees eng, eng Woch, muss een sech bedenken, ginn eng Woch dofir schaffe gell, an äh, fir do en Omastar erauszezéien, huele mer mat, take it. Op dëser Plaz décke Merci d'Nokucken, nächst Ke geet et da virun mat, äh, ja. Expedition Base Set geet an déi nächst Ära, wéi gesot d'Legendary Collection huet elo e bësse gesinn eng minimal Ära, et wosst kee wierklech domat wat unzefänken an dofir sinn déi och esou esou seelen déi Päck. Mee mir hunn et awer op Team Lëtzebuerg hikrutt elo iwwert de Summer, iwwer de Mount August dat erauszebréngen. Wéi gesot nächst Kéier Base Edition déi Pak, ech mengen de maachen ech op Däitsch erëm op, well hien ass extrem deier och, geet och ëmmer am Dausenderberäich aktuell, dir wësst jo wéi déi Präisser eskaléieren. Mir sinn am Joer 2002. Wat d'Päck ugeet, mir sinn am Joer 2021, dat heescht et gëtt elo déi nächst 12 Méint e bësse méi sauer, mee dat hu mer ageplangt. Thumbs up, Thumbs down, Winke Winke an Ciao.